Ramchung ram le ummi nulepa he kom dawt nan dihlak dam nan um cio hna maw nihin hi December ni hleili Celsius lei cun le tutan ah hen thawngpang kan thai kan hngalh mi tete a tawi fiannak an hrawmhnak caan tha kan van ngei than kho i damnak kan pe lam kan hruaitu Pathian amin ka thang that ka video rak zoh ton tu comment in siseh a phunphun in a thar ka pe tu nan dihlak cung zongah lunglawmnak tampi ngai te kha hmasa bik ah van chim da ka duh mi si la tu tan chu thongpang than kan van ong tu lai kan thong chim na khamu chu zai bantuk thongpang tha da si ha ti kha nan van nan thilun nan van ro che thalai tia ka zu mi ma chu zai zai dang thongpang selop joshua van i ai thua than khomi dirhmun a si mu ai thua than khomi dirhmun a si cucu zeitindah thil a sining si timi te kha pakhatnak ah khan kan van zoh ta hman lai e mah cu khi hika a hman thlak ka van tar mi hi van zoh law mah minak pa kan ti la cu mah minak pa hi manel kape Manel Kape timi si i atu i a UFC ah flyweight a han mu amak ngai ve mi si i nizan kha kan mah le cu US le cu tu jing sala cu te mah khan tu Joshua Van nih a rak tei cang mi Brandon Royval he khan an thua i mah Manel Kape Kape nih hin a rak chim cang mi cu Brandon he kan thua lai i a rong khat nak ka tei lai rak ti i tuzing ah khan an thua taktak ke arong khatnak ah khan teng lakan a thua te khata khan Brandon kha asung atai le hi pa ni hin Joshua van kong he pe tla in bia zei mazat achim e Joshua van cha chun zan mang chia ka salai adu achun a umnak Houston zong a kana thua lai ti mo chon na tai som kha ke man ka lak than la hi ti bantuk chon vaya ithuat nak kulh chungah mu otakan athun na kulh chungah ka ra lai i na pa keimah na pa he ka ra lai i na diaper kan lak piak lai hiti bantuk khan to suvan hi zei rel lo ngai mai pa ni na chan zai mzat chung khu cho to suvan ni khan dai ti khan hei um ko le asinain na hi na khan to suvan a twitter khan avan le avan le mi chu zite banti he let's run it talk a chief Chim cu a fawi tuk cu teh a tak kan tuah usi ca van ti le Joshua van nih tu bak kha foinak cu Manel Kape nih a zuam cawhmi kha Joshua van nih okay, a cohlan kan ti le cu te official tein a cohlan ti khawh si anmah le anmah karlak ahcun i cohlannak kha um cang i asinain UFC nih zeitin dah an tawlrel piak hna lai zeitindah an timhlamhpiak hna lai ti tu kha cu zeihmanh kha thawngpang cu um rih lo e asinain atu cu anmah lan mah khan a challenge ah khan hmailei ah a kum mo ro lai maw silo hmai thla zong ma si kho e UFC nih zeitindah a khan lai ti kha theih a si lo caah hi a foi dok challenge tu zuam cho tu avan ngei chol kan tila chu flyweight champion avan si le chang ka in ka azat man azat hong man avan rau a zarh hrawng a van rau atu bantukin challenge tu kha a van ngei le an zohnak ah hin cun Joshua Van khi zei kan tila an ngam tuk te apung rua zong mi ngan selo taksa zong khi khi a tha mi pi le taksa zong kha a cha ngai mi a taksa khat ngai mi zong khi a silo asina in a kut ke a ran ning mu khi a mit thong a pin ning heti bantuk te hna khi an thei thiam lo ruang mo sing ha an thei thei thiam ko lai nak an zo akin an ti bak lo chu kha vai zong ne khan uh, Pentoza zong kha a ṭih bak lo cu a rong khatnak ah ka tei lai a ti bak mi kha si cu asinain uh, anih hi a van ṭhatnak cu uh, thlacam va cam cio ko lai an ma pathian zu khrihfan sia cun thlacam va cam cio ko lai nain Joshua van a van ṭhatnak cu a chungkhar lawng silo in khrihfabu nih a miphun pi tiang nih khin thlacamnak in kan bawmh mi le kan dir kap mi si tikah cu thlacamnak hmual cu a teinak ah hin a biapi taktakmi pakhat a si ve tiah ka ruah i amah ai zuamnak le a thiamnak le a ṭhawnnak kha cu van um rih si la mu mah pin lei ah khin mipi hna thlacamnak hi a rak bi tak a rak biapi takmi si cucaah cun thawngpang ṭha kan ti ko lai cu UFC nih thawngpang cin van tham mah kong he pehtlai in zeitik thawngpang van thanh te hnga ti cucaah cun atu bantuk fly champion thar kan van ngai i kan miphun dekmak te kanmah lai holh a holhmi dekmak te nih UFC Flyo champion an van si khawhmi hi lawmhphu taktak si atu zong Indiana lei ah amah lawmhpinak COO siseh cun ICC CCI CCI ti Chin Community of Indiana siseh CBC USA hna zong khamu takhan i bawm in lawmhpinak kha tuah tuahpiak ding kha se le a phu taktakmi se kan miphun hai hngaltertu se le atu bantukin an an van zuam cawmi hi an van i cohlan cang caah hi hi teinak a hmuh ṭhan i atu a foinak cun a champion tai sompi kha defend atu a kho a runven kho si ahcun Joshua van caah cun a min thannak le a hlawhtlinnak kha a kai chin lengmang lai tinak kha si cucah cun i ngaih ngai buin UFC nih thawngpang a van thenh ding kha kha ko ne hau si law ti kha tutan chu mah thawngpang te khan ka video kha thawngpang van thok ko ning kha ka video hi a dong tiang ten rak ngai pek ding a khan van som kan du mi se ni zan kha video ka tu alai ka tin na ni interview ka ngai cha khan ka tu kho lo le tian zan kha kan hawile thlacamnak a tuahmi um ka va kal caah zan hnih chung kha thawng chimnak video ka van tuah kho lo i ka chim lai tiah ka timi biapi ngai tiah ka ruahmi hna zong kha vaya thawngpang dang nih khan avan khu nan khu avan khu nan khu ma e len hin chu vaya thawngpang ka van zo tikah hen Australia i meithal ka nak nih khan vawlei cung media kip hi a cul ke middle east lei media si hna se cun Zuruf lei media si hna se US media si hna se cun Asian Asian media polong si hna se lo atu lio ahcun Australia i Sydney Sydney khupi i Bondi beach mu Bondi rilikam i mei thal kahnak a cangmi nih khan media kip kha a culmi si ma cu cu hika te hin van zoh ta hman usula video te khamu Mah hnu ahcun a konglam kha tlamtling in kan van chim ṭhan lai. Ralṭhat min cu hmaan ka rangka te. Ei, ei, ei, ei, ralṭi ngai ci. Ṭah nok nih khan cu.

Meithal kaptu pahnih an rak si mu. Meithal kaptu pahnih an rak si. Mi kan phak lai mah meithal tam kan puan a um lai. Si mah mah video hi uh, an van thawngpang a van than ka te ah khan cun minung hleihnih kha a hmun ah an thi ti si i December Australia lei in December na hleili ah khan thil a cangmi si Sydney uh, Sydney khuapi i uh, Bondi Beach rili kam ah khan mipi i nomnak e abikin veine judah miphun pawl nih an sunloi ngai ngai mi ni hanukkah hanukkah timi lawmhnak puai puai ah khan te i kahnak a cangmi sel a kaptu hi muslim ralhrang aa i telmi he pehtlaihnak a ngeimi an si ti si i pa fa hna an si ti si a pa he kum sawm nga leng si i a fapa he kum kul le kum li si le a pa he hika a hmun ah khan a thi le a fapa tu hi a zual nga khi fak ngai khan meithal an kah naka mo si maw fak ngai kan hliam cu akhan mu sizung akhan a um ti se pa fan ha bak na tu bantukin zapi chun lai ling baka mu mai thlan ka na e am hasa khan chun hlai ni an thi ti kha media kip ni kha an tial asana en tu zinga hi thong he pe tla en an hu bik thong pang ka ban zo ti ka khan tun jing tiang a thi mi he hlai ruk an si ti sile minung tam tak an nun na an lak na hi kong ha pe tlai hin volai chung hroi tu tam pi le US president zong nih khan Australia cozah sinah khan ngaihchiatpinak kha tuarpinak bia kha mu an hei chim hna e le atu lio cu hi thawngpang hi vawleicung kip a culmi thawngpang si Australia hi kan theih bantukin a hrampi cu Khrihfa ram a si kan ti ko nain US te hna bantukin khi atu i Trump cozah bantuk hna kan mu a an vei lo an ram luh khi a har tuk lo restrict kan duh tuk lo an khap tuk hna lo kan ti la cu cu tikah muslim zong tampi an lut hluam ai zurup nak khan cun ai zia deuh asinain muslim tampi hi australia khan an lut ve e khatika khen khi muslim hna chungah khin ralhrang muslim zong chu ta chunna ka nobel nobel peace prize rak nga mi malala hiti bantuk i miṭha bak a simi mu miṭha lungput ṭha hruaitu ṭha a simi zong tampi um ve ko nain anmah chungah khin zei kan ti la ralhrang cawlcanghnak lei a kalmi mithah lainawnnak lei ai lami pawl zong khi tampi an rak um ve i kha pawl hna ruangah hin vawleicung tu hi a hrang zu an song hi pawl hna ruangah hin biatak tein a buai pengnak kha a si le hi ni ah hin zei bantuk thil dah a cang ṭhan ti si ahcun Hihi van zoh ṭhan rih hmanh usih law. Mah hihi Netherlands ram Amsterdam khuapi i thil a cangmi a si. Atu bantuk Judah mi hna nih an upat ngaimi Hanukkah puai an tuah lio ah khan thil a cangmi a si i mah cucu Muslim pawl nih khan Muslim ralhrang pawl nih khan an van buaihnawh hna. Asinain ni kha an pawngkam ah palik an rak um caah khan palik nih khan an van control men hna kan ti lai. Cucaah cun thi lonak tiang kha cu a cung tho lem lo le hi hanuka timi ah hin vawlei cung judah mi pawl judah mi an umnak hi pa hin kum khat voi khat ni riat chung tuah tawn si e cuca hi bantuk an puai sunglawi an chan sunglawi he ti bantuk nga hen Israel mi mu Israel choza Israel ram mi judah mi phun a fuatu hna ne hen atu bantuk bom puah nak mai thal ka nak hai ti bantuk he akum tin te hi an to zungzal mi si kan hi kalai zu as dai tu a chun atu bantuk kahdohnak kha cu a chuak hlo lo atu lio hi zu cozah nih biatak tein kha bantuk e atu am hangmi le misual mi ṭhalo pawl kha an van thianh hlim hna lio si caah hin a si men lai asinain US lei zong kan theih bantuk nizan ah khan hika Rhode Rhode Island i Brown Bronx University ah khan mu meithal kahnak a thungmi zong kha kan theih ko lai mah zong ah khan minung pahnih an thi zeimawzat thlahliam an tuarmi zong kha nizan ah khan thil a zuat ram chung thil a cangmi thotho si cun nizan ah khan syria ah syria zuat ralkap pahnih le anmah zuat rammi mi sawh kan ti lai cu ralkap a si lomi mu ma khakha IS pawl nih an kah hna i ah an thi ma an thi mi hna zong Trump kha a thi na hung tuk e a thi na hung tuk e Syria ram chung um hmun hma khuar mi ralhrang vialte hi kan phia di hna la kan choi viar hna la ati le nizan kha ai hau chen ai hau chen len lamu le ma kha Syria ral kap hna he khati petrol an to liu kan petroling an to liu kan khuachung le kiangkap an vehvet lio kan ti lai cu ma khan te IS pawl nih khan an kah mi hna si zuat ralkap pahnih le zuat ram mi mi so pakhat a hmun nak khan an nunnak a liam ma chu chu atu lio i zu asi secretary of war Pete Hegseth zong nih khan hi hi chu vawlei cung hmun kip a um mi zuat ralkap an si a zuat ram mi an si a na tha hna silo hernak na pek hna si ahcun Na nunchung vialte zanmang chian an dawi lai. Zanmang chian an dawi lai. US nih US nih hin aka zoh peng, aka ngiat peng, aka dawi peng ti hi cu ruahnak nih cun zan zong it kholo an tuah lai. A chim duhmi cu kha bantuk US rammi le US ralkap pawl harnak a pem nunnak a lami khi cu kan dawi peng hna lai, kan tlaih, kan kan thah nawn khawh tiang kan dawi peng hna lai kan zulh dawi peng hna lai ti kha a chim duhnak kha si imagine ni zan ah thil a cangmi si ca khan kan van hrom chih lolo hna okay cu lawng si lo in pakhat te cu van zo ta rim hin u si lo Singapore ah thil a cangmi anmah ram lei in December na hleili ah thil a cangmi ṭhiamṭhiam kha a si ve i bus bus nganpi pahnih kha ai pah an i pah mu le Jurong, Jurong West an ti i Singapore umi cu nan thei kho lai cun Kalay dah si. Jurong West ah thil a cangmi a si le bus nganpi pahnih khai pah caah a tlawm bik minung sawmli kha fak ngai na fian i cucu sizung ah an kalpi hna. An ti i a thi diam ah a thi lo kong kha cu an van tial lo le maw thi lo kong a thi mi cu um do an si lo sina minung tampi hliam an tuar ma cucu Singapore ah thil a cang mi te khan i zan ah thil a cang mi kha a si lama te zong kha van in hrom chi lo lo hna ka duh mi si cun naya khan uh, oversight oversight demo uh, dem ti mi democratic poll i uh, an veimi mu an caphawtnak pakhat simi kan ti ko lai cu hika oversight dams timi nih hin an cam van phawtmi hmanthlak pawl an van phawtmi um e ma kha kha tompal te van zoh ta rih hna usih law oversight nih hin oversight di nih hin nai akhan hmanthlak thar Epstein Jeffrey Epstein inn i thil a cangmi kongkau he pehtlai in hmanthlak thar thong sawm kua le thong nga kan kut ah phan e an ti thong sawm kua le thong nga an kut ah phanmi cu an van tarmi kha a si zeitindah an ti ti si ahcun hi hmanthlak pawl nih hin hi hmanthlak pawl nih hin Epstein le amah he ai pehtlaimi Vawleicung i huham a ngei bikmi pawl hna maw a hawile kom pawl hna an i pehtlaihnak kha hi nih hin biahalnak tampi a chuahter ee an ti. Hi cu chungah cun pakhatnak hi van zoh u law atu lio i kan pu kan pu Trump a no deuh lio ai theih siling ai theih siling atha thon siling sala cu mah zong kha man tla kha pahnih pathum um le hi cu azapi huapin ka van vai screenshot ka van tu mi kha sele avan lang lo mi zong a han mu tam zai mazat khe um chalong silon he Bill Clinton ha e nungak pol he anaku len liao khe atharak thau tuk zo khe ma pol kha se chon Bill kai heti ban tuk te ha kha kha ava kha si cha khan te a biapi ngaingai i kan puthram a mualpho cikcek ti khawh si zei ruang dah kan ti si ahcun Epstein file ahcun kai tel lo kai tel hrim hrim lo ti kha amah a ka pheh pengmi kha a rak chim pengmi kha si caw atu cu atu bantuk amah hman thlak ai telnak bak kha pakhat lawng hmanh si lo pahnih pathum pi mu ati bantuk an van tan lang tik ahcun kan pu cu a mualpho kan ti ko lai Hi keimah ka hmuh ning ka chim si ahcun uh, a no lio i thil uh, rak cangmi a si le uh, zei kan ti la hei theithiam theithiam khawh si hnga amah belte cu a poi tiah ka ruahmi cu a rak i phehmi kha rak i pheh lo te khat ama ka cu ka no lio rak si mu ka no lio rak si cha khan zei kan rak to sual mi lawng si kho men ko sinan ma ni khan cu atu ka rian tuannak ka sining zei hmanh kha a hnor suang lo ti khan that in rak chim se lo tha ama ni khan kai tan lo chu kha bang tia i phe nak bia kha voi tam pi rak sim atu a man thla khe am ban tar ti ka hin mual mual pho kha ai phua kan ti la chuti ma kha se ama ama long a silo ikalaya azut lei mirum le min thang atam pin ha zong kha an ban tal le an mual pho chik chak tu tan chu kan ti lai chu lama te kha kam van tham chi du mi na se Cun uh, mah video hi van zoh ta hmanh usihlaw atu lio i uh, ICE kan ti lengmang mi ICE kan ti lengmang mi hi uh, an rian ṭuan ning kong he pehtlai in an hruaitu bik uh, Department of Homeland uh, Security Department of Homeland Security an hruaitu uh, an secretary uh, Christy Noem i bia an halmi kha mu democratic pawl nih bia an halmi kha kan palte kan van zoh ta lai i a zoh nuam taktak a zoh nuam tak a fawinak a ruang cu di hruaitu pawl nih khan evident he tha te an langhter evident he tha te an langhter i ani cu tin chim ko ani nih khatin a tial ko khate ti kha a si lo evident he tha te an langhter mi kha si i tu lio i department of homeland security and hruai an secretary

ramdang ah nan kuat cang hna timi kha hal le amah nih khan cu bantuk cu zuat rammi le asiloah zuat ralkap hlun pawl kan kuatmi hna pakhat hmanh um lo ti kha a van leh colh le zeidah ra lai I don't believe you served in the military. I haven't either. But I think you and I can agree that as Americans, we owe everything to those who have served our country in uniform, particularly those who have served in combat. Do you agree with that?

a sualnak kha a nganpi cu a si lo mu. He never hurt anyone besides himself, and he's been clean and sober for 14 years. He is a combat veteran, a Purple Heart recipient. He has sacrificed. Uh, Purple Heart recipient ralkap a tuan mi hna laka Purple Heart recipient timi cu a sa ngai mi conglomnak laksong ka si ma tiang hman kha a rak tuan mi si kan ram ca khan tampi a rak te mi si sacrifice more for this country than most people ever have Earlier this year you deported him to Korea. Cucu mah tluk kan ral a rak ṭuan kan ram ca a rak pemi le meithal ka te a rak tongmi cu tukum kum thok hrawng ah khan kum thok ah khan Korea khan nan kuat diam e country he hasn't lived in since he was 7 years old kum riat asin a rak chuah tak cangmi a ram ah khan mu makha nan kuat ṭhan Will you join me in thanking Mr. Park for his service to our country? Sir, I'm grateful for every single person that has served our country and follows our And laws. can you please tell uh, khakha uh, Mr. Park akha zegan tila ama se lopnak bia uh, na chim na chim kho lai mo aban ti khama ne khana a hon si po kan ram cha a tuan mi le ai pe mi chu uh, an chunga lunglop nak ngai ko ti kha aban

Cucaah cu kan ram caah riahnak ṭuan meithal kahdoh a rak tongmi si caah khan mu zuahzah rak kir khawh ṭhannak hnga ding caah khan lam na kawlpiak kho lai maw? Na bawm kho lai maw? Back to this country that he sacrificed so much for. I will absolutely look at his case, but I want you to remember that Madam Secretary, the man behind you, please stand up, sir. Kan tuak tam piak ko lai ti kha avan ti. An behel ning le hi vai hi a thin sau lo ahcun i, i sum khawh lo ahcun thawh i vei lawng te khi i thong i thong a phumi bak kha si atu cu tawi teten ban lak mi kha ka van vei chin ca se chu a dihlak ngeih la bangah khan cun a cal zong a cang bak ve a ral zong tha cun bia haltu le a veitu pawl hna zong kha an bei bak ve khi an me fim thiam lawng tin si tik ah khan mu le makha kha house committee on homeland security timi ah khan timi meeting ah khan bia kha an hal mi si December na hlei khan ta mu le makha kha pakhat asi kha hei to ko lo zei tluk kon dan sual kan ti si zuat ram cha e rian arak tuan bal mi le mei thal ka tiang arak tong bak mi man kha fo tu kha an tlai le rithaisi kong he pehtlai in case na rak ngei bal an tiro an kuat ko cu thongkhat a kual a suam kua kan mah hna kan chuah ka phong hrang a rak case a case kha an kuat top ko cu korea cu kum sari a sin a chuah tak cang mi si le a foina kum sari a sin zuas phan cang cu mu hi to ko la a tu kha ter cang cu mam han kha an hei kuat top ko le zeitlukun dah ma pol he an sual

Makhe Homeland Security nih khin an bei nih an Twitter ah khan X ah khan an post mi kha si mu. Mah cucu zei kan ti la US citizen a simi tlaih le kuat kha ICE nih hin kan tuah lo cucaah thinphan ding zeihmanh um lo. Kha bantuk pawl kha US citizen kha tlaih le khih a ton sual si ahcun amah nih khan ICE pawl kha in hna hnawh hna ruangah a zuan thawh hna huak hna ruang ti a buai thawh hna ruang ah khan a si men lai ti kha an van tial mi si cu ca cun ai sin nih hin US citizen hi kan tlai hna lo i kan kuan hna lo ramdang ah kan kuan hna lo timi kha an rak amah nih an rak phawt mi an exi an phawt mi te han ban la ke a sia cun ma kha khabidik samo si lo timi kha an van briefly each of the five US citizens that are here is this tweet

hi kong a pet lai hin hum na screen a phot mi hi li long te bak se ama citizen an tlai mi ha tu an van ni bia an van hal mi pawl kha zu citizen bak asemin zu se ram mi bak an se e ma pawl ai chine an tlai bal mi han si chok ma pawl ni khan hi an phot mi chu tlai tong mi bak nan li asi li asi an van an van an van le mi kha sele chu cha chun mi li ase e atu e secretary christine em kha arianin ai dinh ding si le zei bantuk cozah he ai pehtlaimi mi rian mu agency hman ah khan hruaitu a si ding si lo ti kha biatak te an van aupi le atu hi kan theih bantukin US cozah nih hin national security kan rampi himnak ding caah an ti i ma cu cu an chima khan a ṭha tuk ko asinain atu an cawlcang ning hi van tua ko law an luannak hi a tam bak cu mu an luannak an tlaihmi khi an dawimi hna le an tlaihmi hna khi biachimnak nawl zong an pe hna lo chungkhar he pehtlaihnak zong an pe hna lo lawyer outlooknak nawl zong an pe hna lo khadak an tlaih hna le an duhmi poh an kuat hna an duhmi poh an thlah ṭhan na khatak an si tikah khan Trump nih khan nan duhmi poh va tuah u va ten ha selo cu ko cu an lo le matluk cun silla tu hi a lung a tlingmi cu an tampi ko nain tam deuh nih cun an doh ngangai cang. Kanmah Laimi chung hmanh hin a lungtling lomi le mu khi a thin harmi khi an tampi cang i a fawinak cun i Trump a rak ṭenh bakmi kan ti la cu Trump a rak ṭenh bakmi keimah lila zong tu hi zei kan ti la ka lung a dong ko cang hi teh. Kan pu cu ka pu cu si rih ko la mu. Huh, ka pu cu a si rih ko nain ka lung cu a ka dong ngai cang. Ka pu si ko bu ah. Le zeidak hmailei ah lawh te hnga. I thimnak he, uh, midterm thimnak he ahhin kan hlei kha an sung ngai cang le tu zong hi kan hol nai te zong ah khan uh, Miami Mayor thimnak zong khan di nih an tei hoi. karlak ah thimnak mit ṭhan thimnak um ṭhan te lai cu zong cu zeidak an lawh te hnga atu ning sia khan cun di nih hin an lak pah thluahmah te lai e next thong hi le kulre thimnak lebang ah cun Genevan nih a pe te ko lai kan ti lamang mi he a pe te pe kho te do on um lo cu tluk cu an dir mun kha atu he ase e le rampi himnak ding cha le ṭhatnak ding cha cun rian ṭuan cu a phung si ko asina in asilo lam lo ning in luan tuk in mi zaangfahnak dawtnak nei lo tuk in riantuan cu zeitik hmanh ah sau dirkamh tu le dawtu an ngei bal lo ti kha hi an riantuannak nih khan mu fiang te in a langhter mi si le a donghnak bik ah cun zeidah van in hromh hna ka du ti si ahcun kha tu i national security this department of national

thong hlei riat bak an um ti si. Zoram chung ah ralhrang mu a foinak an meithal in mika ai timmi mipimnak ah bombu ai timmi pawl kha muslim ralhrang pawl kha thong hlei riat bak an um ti si. Ti anun ning hi khoi ka po kan umnak cu thil kan ton khawmi si cu biakan kan bumnak tin hamana khan van kan lut huna sila bom kha voi van hlon na sila dih ko. Thong hlei riat an ummi cu chungah cun thong hnih hi te thong hnih hi uh, Afghanistan in zuat nih ralkap eh, alak lio ah khan mah khan mah mah kum khan uh, zuat a rak phan mi an si e Biden chan lio khan nu zuat a rak phan mi an si tiah uh, a chim le a zeidang ko ka chim du mi si lo thong hlei riat zuat ram chungah thong hlei riat ral hrang an um si cun khoi ka to an um lai, an a ṭhek lai ti kha a fiangmi si i cucaah cun kan kal kan umnak kip le rian kan ṭuannak zongah khika kan umnak poah ah hin kan him lo taktak kan him lo taktak hi si i Pathian lawnglawng kan himnak si cucaah rian na ṭuannak zongah siseh shopping na va kalnak zongah siseh mi inn na va lennak zongah siseh law zeipaoh a tong kho dirhmun na si zeipaoh a tong kho dirhmun ka si chan tha kan ngeih lio te i kan nun kan dam lio te ah hin nupi pasal fale ule nau chungkhar i do te in nung usi i do ten chan hmang usi nuam te in chan hmang usi ti mi te kha adok nak mi ka khan warin cha na level som na ka tu mi se tu ten kan video chu ma vel kan ban tong tan lai pathian adam na kan pe se lo next video kan dihlak kan tong ṭhan hna lai, an dihlak cungah ka lawm.